Fil-ġimgħat li ġejjin se jkun qed jinfetaħ il-kanċell tal-Forti Deli Mara f'Marsaxlokk, hekk kif dan il-bini storiku se jkun qed jilqa' lill-pubbliku permezz ta' inizjattiva ta' Heritage Malta. Permezz ta' Open Weekend, il-pubbliku se jkollu ċans jimxi tlonk il-kurituri ta' din il-forti u jesplora l-istorja rikka ta' dan il-bini. Heritage Malta fit-22 u 23 ta' April ser torganizza ftuħ speċjali tal-Forti Delli Mara. Il-Forti Delli Mara tinsab propju f'Marsaxlokk u hija waħda mill-aqwa eżempji ta' fortizzi Vittorjani, fortizzi Ingliżi li nsibu f'Malta. L-aħħar darba li l-Forte del Limana kienet miftuħa għall-pubbliku kien f'Ottubru tas-sena 2022. Il-Forte del Limana bdiet tinbena fl-1876 u kienet lesta sentejn wara. Xogħolha kien illi tipproteġi u tiddefendi d-daħla tal-Port ta' Marsaxlokk, u minħabba f'hekk ġiet mgħammra bl-akbar kanuni li kien hemm dak iż-żmien li kienu kanuni ta' 38 tunellata. Tkopri erja kbira mhux ħażin fuq it-tarf tal-peniżola ta' Dellimara minn fejn proprju ħadet isimha u maż-żmien baqgħet tinbidel fis-sens ta' artillerija però żammet l-istess użu, l-użu kien dejjem li tipproteġi Il-Bajja ta' Marsaxlokk, il-kanuni tagħha maż-żmien inbidlu minn tal-inqas tliet darbiet, intużat ukoll fit-Tieni Gwerra Dinjija, imbagħad fis-sena 1956 l-Imperu Ingliż abolixxa s-sistema kostali kollha madwar l-Imperu tiegħu. Però, għalkemm il-kanuni ma baqgħux jintużaw, il-fortizza baqgħet f'idejn il-militar Ingliż sal-1964. Il-Forti Dellimara hija ġawra unika fis-sistema ta' fortifikazzjonijiet li għandna Malta. Naħseb li hija wieħed mill-aqwa, jekk mhux l-aqwa eżempju ta' fortizza ta' dan it-tip li għadha ehm, fi stat tajjeb ħafna għaw arkitettura sabiħa ferm, eh, arkitettura militari tas-seklu 19 u ovvjament l-iktar ħaġa importanti u li tiġbed lin-nies li huma propju l-kanuni li huma l-aħħar tip tagħhom fid-dinja kollha illi għadu dan it-tip ta' kanun fil-post oriġinali tiegħu. Kemm fit-22 u kemm fit-23 ta' April se jsiru tmien tours bi gwida u se jkunu maqsumin kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Erba' bil-Malti, erba' bl-Ingliż, dawk li jibdew fid-disgħa, fil-ħdax, fis-siegħa u fit-tlieta jkunu bil-Malti, fl-għaxra u kwart, fil-kwarta, fis-sagħtej u kwart u fl-erbgħa u kwart ta' waranofsinhar ikunu bl-Ingliż. Il-ħinijiet jgħoddu għal jumejn li huma. Iktar informazzjoni tinkiseb mis-sit uffiċjali ta' Heritage Malta, heritagemalta.mt, minn fuq il-paġna uffiċjali ta' Facebook kemm ta' Heritage Malta u anka tal-Forti Dellimara, però tajjeb ngħid illi min jixtieq illi ikollu post eh, f'wieħed mit-tours illi ser nagħmlu irid jikseb il-post minn qabel. mhux minn mal-bieb. Dan jista' jinkiseb online jew minn kull sit jew mużew ta' Heritage Malta għalkemm ħa nagħtu l-opportunità lil min ma jridx illi jżur il-post b'tour illi idur waħdu u hemmhekk il-post jiġi riservat minn mal-bieb stess, pero għat-tours min ikun irid jibbukkjah minn qabel.